Bonjour, tompony anarako, nareo efa saina zany hoe nanomboka ny lalao Tekken serieusement nareo dia miditra any amin'ny Evo, ie za koa nandalo tany, zalahy aloha milay a, fa nareo zany rehefa miditra anatina communauté anankiray dia mila fantatra ny vocabulaire. Raha tonga dia miditra any nareo tsy ho fantatra vocabulaire dia zao daholo ny zavatra henonareo any. Moins quatorze re tsy iny koa iny ah! Tairo lesy hanao FT deux tsika mitsam ah! Kay le ty izany ho if va? Bon, asikazy lesy an'ity Kevin an! Donc anatin'ity vidéo ity an dia azavaiko an, za en tant que hoe olona débutant anty Keny, ie tena débutant za fa aza mandainga eo an! Donc maintenant, là c'est la vidéo, vocabulaire vitsivitsy izay nataoko nomaniko vetivety ho anareo an! Dia j'espère que vous avez apprécié. Misy notion de base an'ity canne amin'ilay anarana one, two, three, four izay nataonareo hoe carré ny un, triangle deux, x trois dia rond quatre. Izay fotsiny. Ny direction amin'ny Tekken dia misy anak'efatra, back, forward, up, down. Ny anafohezan'ny zareo anazy, B, F, D, U, izay fotsiny. Dia izy traduction fotsiny. Parenthèse kely. Le hitanareo foana hoe DF, UB, UF, c'est en fait la combinaison de plusieurs directions. Par exemple, DF, bas avant, UF, haut avant, dia misy koa ny atao hoe N na hoe neutral, tsy mipotsitra n'inon'inona. Ok, comme vers N na étoile kely izay amin'ny commandiste, tsy mipotsitra inon'inona, ny dikan'izay misy instance na temps mort izany anatin'ilay izy, tsy mipotsitra direction. Next.

Jereo mbola miverina midina izy. counter hit na hoe counter osa misy mouvement ray fa za mamely voalohany aloha ny petahana iny koa iny a dia izay atao hoe counter hit izay zao counter hit Matetika miova am poko telo le ko refa counter hit. Zay no atao hoe counter hit. Tsy voatery iny ny atao hoe counter hit eh, fa mety zavatra hafa koa iny zao counter hit anankiray. Ary tsy voatery mi-combo ny counter hit. Parenthèse, raha efa manomboka le mouvement ka ianao voan'ny ko de zay no hoe vo counter, ok? De ny dégâts.

Hmm, FT. FT c'est first to. Matetika first to three c'est mandre euh, trois manches gagnantes c'est tonga telo voalohany na FT 2 c'est tonga roa voalohany, FT 20 c'est tonga roapolo voalohany. Voilà.

Korean Bagdash, za mbola tsy mahay Korean Bagdash a, de teny any Khmer io, ny problème tsy kite Bagdash matetiky be dia be fa miadana be, nataoko bac bac bac be dia be, fa misy méthode vaovao atao ohatran'izao, plus ou moins ohatran'izay le izy, de ny technique de hoe a tapahana le izy de tohizana Bagdash anankiray vaovao, ohatran'izao, ny base loatra atao miadana, plus ou moins, zany atao hoe Korean Bagdash, afahana miala marakibe an'ilay adversaire. Hmm. Zavatra hafa tsy haiko indray koa dia atao hoe wave dash. Ny atao hoe wave dash, back dash mihemotra malaky be dia wave dash mandeha aloha be. Mishima ihany afaka manao anazy matetika. Ohatran'izao moa zany izy fa eny e, wave dash, wave dash c'est à peu près comme ça. Ratsy be zany raha wave dash dia dia ke.

Entin oa danse. Auxism e na hoe auxi dia zavatra miseho rehefa hitsangana ilay adversaire. Donc auxism exemple anankiray karazana piège ilay izy. Zavatra inona garantie. Zavatra iray ihany no afaka ananan'iny potsitra arrière ohatra ok. Iny koa zao a sur fa garantie rehefa mitsangana izy donc atao hoe ok a fahaizana mamely rehefa hitsangana le adva voilà. Donc répétez après moi on ne dit pas. Bas avant triangle mais down forward to en anglais. Fa maninona moa izany tsika no mampiasa an'izany notation izany a? Izay ny notation universelle, ie, manarata mody kely tsika, fa ny important indrindra dia hoe tsy sur playstation ihany ny Tekken fa misy sur Xbox, misy sur PC, misy sur stick d'ailleurs ho an'ny contrôleur dia tsy voatery hisy carré triangle ny notation an'ilay bouton dia mba hanafahana universelle anazy dia one two three four down forward sy ny tariny a dia exercice kely ho anareo, ianaro tenenina ny bouton mpitsirinareo amin'ny notation zay. Zay anie zany le izy za de misaotra anareo nijery an'le vidéo hatramin'ny farany, za moa zany miezaka manampy ny communauté ihany fa tadidio foana fa za olona tsy de hoe mahay tekenina be manahoana, Josie ary ny personnage ko fa mba mianatra de mizara aminareo ny zavatra nianaranay tamin'ny Evo sy tamin'ny expérience kely zay mba azonay. Raha ohatra ka tianareo ilay vidéo dia anontanio anah foana hoe inona no tianareo atao vidéo manaraka, hanao commentaire ny tournoi gasy isika dia hoy teo izay tohiny an, raha misy feedback tsara dia mitohitohy foana raha mbola misy ny fotoana. Ciao!